Khawvel in a buaipui leh hmasawn chak ber te zinga mi chu film industry hi a ni. Chumi zarah chuan a changtu te leh a siamtu te chuan hlawkna te, larna te an tel ṭun ṭun a, heng film leh programme kan en te hian kan rilru a hruai a. Awm hun aṭangin khawchhak ram te leh tuipui ral ram te kan fang ziai ziai mai a ni. Chutichuan kan fashion kan inchei dan, Kan hawi her, kan rilru put hmangte leh kan khawsazia te pawh heng kan thil en thin hian a siam danglam vek thei a ni. Heng zawng zawng kan changkanna leh kan hawi her ti zautu bulpui ber chu Videography a ni daih mai a ni. Videography hi art zinga thangduang tak leh eizawnna tlak tak a ni. ram dangah chuan videography chu thil che vel tlan lai te lam lai te tap lai te pawh ni se video hmanga en tlak a lak a buatsaih leh tihna a ni thil hahthlak tak a ni a ngaihtuahna mar pat a sen ngai inthlah dah theih hauh loh a ni a thil awm reng tawh tur hun kan koh kir theih dan awm chhun chu video hi a ni thil pawimawh tak a ni thiamna finna chhelna remhriatna tei rei peih mi te tih chi tak a ni. Aw, kum sang hi sawm pahniha film i rawn tih chhuah. Khawnglung run kha Mizo fate chuanin hmuhnawm kan ti a, ropui kan ti a. Mizo film ah chuanin Mel lung pawimawh tak a niin kan hria a. Ram pawn lam atang pawn Mizo fate hianin kan lo chhuang em em a ni. Kha kha ram pawn atang vekin screening atan pawn thlan a lo ni fo a.

A vawi khatna atan kan film an thlan tum khanin tah khanin kan film maker pui pakhatin Gauhatia min zawhna chu a Mizote hian film min lo siam ve thin emaw hei kan vawi khat hriatna ania a lawmawm hle mai a North East state dang hi chuan film an nei vek tawh a Mizote chiah hi min la nei lo a hei Mizo pawn an lo nei ve ta tih hi chuan kan kim tawh e state zawng zawngin mahni tawngin film kan lo nei vek tawh a a lawmawm hle mai tih khan. I min congratulate ni. Chuan a awm zia taka chu Mizo in film kan siam thin tih kha an lo la hre lo va. Khawnglung run hi film hmasa ber angin an ngai tawp a. A ni chiah lo a nih phei chu a hmain helai state chhungah te pawh film te chu tam tak a lo awm ve tawh a. Mahse a state pawn pel a khatiang anga i an hriat chinah chuan Khawnglung run hi a hmasa ber ang chu a la ni. Chuvang chuan a bik takin Khawnglung runah chuan nia i

Tiang khanin i mipui lam atang chuan mipuiin min hlut chak ve a, i bak an ngai hlu ve a, chuvang chuan chance tha pawh min pe zel a. Keimahniin i kan zuk theh lut ngai lo a, anmahni zawkin min rawn select zel a, chuvang chuan khatiang khanin vannei thlak takin kan la kal chho zel a. Chuan chumi piah lamah chuan ka sawi duh pakhat chu Rampuan lama an hmuh dan i tih takah chuan i Assam Tribune hi, North East-a chanchinbu lian ber pawl tak a ni ve a. Chuan Assam Tribune khan nikum khanin Top Five Movie of North East tih a thlannaah khanin tah khanin Top Five-ah khan kan lang pha ve a ni. Khawnglung run hming hi a lo tel ve a. Khangte kha ropui ka ti ve a. Khangte phei kha chu kan rama, helai a Mizoram atanga. Thlan a ni miah lo va, khilai an mahniin an lo vote na ah khan neutral taka an lo thlan ve kha a ni a, chunga kan telpa te pawh chu i eng nge ni a lawmawm a ropui. An hlut hle tihna a ni chu Tiraw ram pawn a mi te pawh. Chuan na chinei sawi tak i nge ti nge tun thlengin film festival ah hian kan la tel ve lo tih thil a khah. Dik tak sawi chuan Khawnglung run ka siam lai khan kei pawn chutiang chu ka dream pha ngai lo. Engti kha Mocha film hi Iffy ah screening turin eng nge ni select a ni ve anga chuan tiang chuan ropui takin eng nge ni khawlai ah mi tam tak mithiam ho hma eng nge ni a chhuah a ni ang tih hi ka ring pha ngai lo. Bakah kha kha ka em ngai lo bawk. Ka hre vak lo bawk helai he lampang lai hi. Mahse, vaneih thlak takin YouTube ah a trailer hi ka upload a, a trailer ka siam tirh khan. Chuan kha trailer kha tumawni Guwahati lampanga Assam-a mi filmmaker thenkhatin an lo hmu a. E khai he film hi Mizo film a ni awm a,

I rem rem i ti em khan rawn ti a mak kha ka ti ang a reng lutuk a a film in la en bawk si lo a eng nge quality tur pawn ṭhi ami kei ka lo in si ta kha ti ang a han thawn tur atan khan a vawi khatna a ni bawk si a a trailer aṭang hian kan hrethiam mai. Kan select sa a hi chu. Chuvang chuan a dvd min rawn thawn thei ngei man titha ka thawn ta. Chuan khat atang khanin vawiin thleng hian ti hian festival sawmhnih pakhat a pal tlang tawh a, chutah pawh an mahni zawkin min rawn select zel a, keima'n ka deal ngai lo va. Tiang khan hi kan van nei chho zel tikhan kan film in hriat a lo hlawh chho zel ta. Chuan tunhma kan film dang ho kha han sawi ta ila ka film. Keimah ni film siam te pawh tel tho pahnih, House Number one zero nine te, Mission te, a hmuhnawm chu hmuhnawm reng. Mahse khang film ho kha chu engtin nge kan ti ang tlem a commercial touch awm deuh film a kha ni ta a ni. Khatiang commercial touch awm lutuk film ho kha chu heng film festival ah hian an screen ngai vak lo va. Chuan Khawnglung hi chu tlemin aw eng e ni a art a kha tlemin kan keep ve deuh a ni. Heta. Eng category pawn en theih tura kan siam rual khanin a art a kha tah khan a la awm ve a ni. Chu chu a ni pakhatin ka hria a, bakah nia kan film siam dan thina te kha inhrianga tun hma i in lo hmu vek ang a, kan quality te pawh inhriang a. Film han tia han consider tur ang hi a awm vak lo a ni. Chuvang chuan nia kan film siam dan te pawh leh kan thil ngaihtuah dan te kan plot. Kan thlan dan a te heng te pawh hi tlem in kan thlak dang lam chu hun ve tawh a ni. Nih tak chu chuan i han zawt leh ta zel che ila i film kan hriat thiam dan hi Mizo film siamtu te maw tin a Mizo te pawh hian in film kan hriat thiam dan hi a dikem enge film ni tur a nihna tur ang hi kan phawk zo thin em film Film siamtu i nihna atangin min hrilh thei ngim. A chhan chu a hei Mizo te chuanin TV kan en nasa em em a, film kan en nasa, vai film kan en a, dubbing kan ti bawk a, tikhan chi hrang hrang kan en nasa film hi. Amar chu Mizo film hi i eng nge a market hi a la tha lo nge eng nge ni kan la uar lo em em mai ni. Hetah hianin film siamtu te hian film hi a nihna tur ang tak hi an in han phawk chhuak tha i ni hria em? A Kan pawisa neih ang zat kan sum din hmun atanga en chuan kan phawk tha viau chuan ka hria ni. Mi rama film te chu million tel sum senga film siam a ni a, chutah pawh khawvela technician tha ber ber te, professional actor, actresses an khatiang zawng zawng te nen khanin team an siam a, chung chuan film an siam ta a ni. Khang kha. Khang kha chu kan pha lo ang. Mahse an sumsen kha han ngaihtuah ula a money value zawkah kha kan sumsen te chu hetah a let sing tam takin a hniam ta a ni. Khati ang ni si kha entlak a kan chhuah ve tho tak kha khati zawng a thlir kha chuanin a tha ve tho ta. A film chu film a ni mai a, film hei hi film a ni lo, hei hi film a ni bik han tih em em tur phei chu a awm chuang lo nangin mahse nia a quality erawh chu. A inthau viau thei a. I lehlamah chuan Mizo te kan entertainment kan lawm a, film te pawh i kan lawm viau rual hian a nawlpui, mi zawng zawng ka sawi lo nia tah khanin a nawlpuiin kan lawm zawnga hi chu a la hniam a ni, kan test hi a la hniam a ni. Hei tunah pawh kan sawi mai mai anga ah tuman an haw lem lo tur a ngai la a chhan chu a film-ah pawh kan ram film a ni lem lo a, Khiangawite hi kan lawm em em ta a. Heng te hi a hit ber a nia tunah chuan Mizo rual ah chuan. Kei chuan ka en peih zawng chi a ni lem lova. Chu chu a ni ta ni. Khatiang vel kha kan quality la ni ta ni. Serial te kan la lawm zawk. Film aiin serial te kan la tuipui zawk a. Bollywood serial ni se a nih loh pawn Korean serial pawh ni se eng serial pawh a ni rawh se, serial te kan la lawm deuh deuh zawk a. Khatiang vel kha kan taste chu khati vel kha la ni ta ni. Chuvang chuan umm. Enge ni? Filmmakers te hianin a loh theih loin mipui taste a mil a zirin a milin film kan siam a ngai si a. Engtin a, an tunah hian art film pakhat lo siam ta ila kei chuan hmuhnawm ka ti zi viau a maw, ka tui zawng a lo ni maithei mahse khatiang kha entu tur viewers ka hmu zo angem? Tih lai kha point a awm leh ta. Chuvang chuan helai taka hi chu nia eng emaw chiang faka eng emaw la inhan rihna hei heti chin hi film tha hei hi film a pawm theih chin a ni, hei pawm theih loh chin a ni tih ang chi ang kha chu engmah a awm lem lo. An siam tawh phawt chuan eng emaw an tih ve lek lek tawh phawt kha chuan film tih theih kha chu a ni ve fo a ni. Helaia ka sawi duh pakhat chu Mizote entertainment-ah kan tui hal. Engtin nan hei tunah pawh film chhete kan siam ve a, tikhanin khaw sawmli dawn atangin booking a rawn lut tawh a ni show turin. Ti khawp hian i eng nge ni, en an chak ve a ni, min an lo nghak hlel ve em em a, a quality chu eng pawh a ni rawh se. Chu chu, chu chuan eng nge ni kan tui halna film te en kan chak zia khang kha a rawn ti lang a ni. Mahse. I engtin nge kan tih ang a state pumpuii ah hian kan ram chhung ah hian theatre pakhat mah awm lova cinema hall kan tih ang chi hi hei hi kan mamawh a ni tun ah chuan district capital tih nahte hian pakhat theuh te an awm ve se Aizawl ah te phei chuan pathum pali te an awm ve se chuan kan film te hi celluloid te pawn kan lo convert thei a bak ah digital projector pawn hmang thei a khatiang ang zawng zawng an han hman kha chuan I enge ni? Tuna kan sum hmuh aia let thum pawh hi kan hmu thei ang. A chhan chu kha kha enna tur hmun awm chhun a ni dawn a, mipuiin pan nuam an ti dawn a. Chuvang chuan tuna saw system angah chuan mi tam tak an kal peih lo thin a, engtin a'n YMA Hall ah te, aw school kawtah te, khawi lai maw open air ah te an show ta, thutna mumal tha a awm lo va, YMA Bench ah te thut a ngai a, mi tam tak chuan Khatianga thup te khan lo peih lo a, an lo kal peih lo a, nia kha kha nia bakah khatiang proper hall ni lo na na na kha chuan sound te pawh echo te a lo tam a, a nih dan tur ang in min kan hmu thei lo a, kan hre thei bawk lo a sound te pawh kha kha a ni ta, chuvang chuan a nih dan tur ang tak hian theater-ah show te chuan han ni se, mipui hian hei ai hian an bawr nasa zual ang, chutah tak chuan theater kan mamawh a ni tih hi a lang chiang tawh a tunah hian, chu chu hemi film. I eng nge ni ah film makers te awm chhun ang ang te kan kal zel na tur chuan hei hi thil pawimawh lutuk pakhat kan thil tih mak maw ni. TV kan en a music video te leh programme chi hrang hrang a lang zut zut a, a hmuh na min mit a tlai ngei mai. Awlsam taka lang si hi a phen ah hian thil tam tak a awm teuh va, hetianga mawi tak leh hahdam thlak taka in en tur a rawn chhawp chhuak tur hian videography tha tak a pawimawh em em a, lang tur chin chiah a lantir te, Engin tha taka a chhun a ngai a, hun vawn dik a ngai a, camera thiam taka thunun a ngai a, chumi zawha computer khawl tha tak, khawl chak tak, software bik a siam a edit leh a ngai, hun vawn thiam, time keeping, a pawimawh bawk a, heng thil chi hrang hrang mawi taka zawmtu hi an pawimawhin idea tih dan tur hriat a pawimawh em em a, hmanrua leh hmun leh hun in ang rauh rauh ah pawh a remkhawmtu, a thlalatu idea thiamna leh ngaihdan a pawimawh ber tho a ni. Chuti lo chu kan video en ah khan an tlan puat puat emaw, an phet zuai zuai emaw, a tul lo a lang emaw, a lang rei lutuk emaw a nih chuan a en tu hi kan lo hah em em thung a, heng thiamna zawng zawng hi art a ni a, a man a to hle a, in ruk sak mai mai chi pawh a ni lo a ni. Chuanin tuna kan nachina kan zawhna eng ah tho khanin i sawi tawh nual tho a, amah ruah chu a bik tak in, Ka zawh duh che chu hei film lama hma la tu in nih na angin i i sul chu tu a sawi tu ni lovin a sul chu tu in lo nia taka ti tu in ni a. Hetah hianin in kawng dal thin tu hei kher kher hi chu aw la sawn hmak thei la chuti chuan hma kan sawn ang a i tih te eng emaw tal min hrilh thei ang em? Umm thil pahnih a bik dakin ka insawi ka duh a. A pakhat a bul pui ber chu financial bawk a sum bawk a kha ni leh ta a ni. Mizoram ah hian producer chutiang ang mimal producer ruk chuan produce thin kan nei bawk si lova mahni sum seng a tih tawp a ni mai a, a nih loh chuan bank loan te an ni leh mai a chuan bank loan han hmuh te hi a har ve a chuti mai lak te pawh a lo har a chuan kan duh ang zat te pawh min pe thei kher lova. Chuan chumi piah lamah chuanin engtin nge kan tih ang, sum tam lutuk senga thil han tih hianin marketing ah hian tlemin enge ni tunah hian kan chuti zat chu kan hmu let ang tih hi guarantee ala awm chiah lo ni. Nachina ka sawi kha ten, fifteen, twenty vel thleng te chuanin Lak luh leh hi a huphurh awm loh tun din hunah chuan. Mahse hemi pela budget a kal vaih chuan rinhlelh awm a la awm a ni, question mark lian pui a la awm a ni. Awmzia taka chu kan hlauh then mai thei, kan inhmuchhuak zo lo mai thei tih kha a la ni ta a ni. Chuan chuvang chuan helai taka hi kan ṭhanmawh bawk pakhata chu a ni ta a ni. Chuan a pahnih lehnaah chuan. Kan hria anga dang ni pawn Mizo tha lai hi chu tlangpuiin kan mizia hi kan thil tui hi kan ti hluai a, ni thum ni li kar khat an daih a, a hnuah chuan tikhan kan zu zir ral leh thin a, hemi tak kan mizia hi thlak a ngai film ang chi tiang ang project lian tham tih dawn chuan a thla thla tel tek. Ah, thla tam tak a then chu a kum te pawh inpek a ngai a. Khatiang a nih lai khan khatiang ah khan kan tuihna lo tawp tawh thin si a. Tah khan inkoh chhuah leh te lo har a, inkhawrh chhuah leh te lo har a. Helai ah hlawh tam tak pe in kan inchhawr bawk si lo va. A then chu tlawm ngai min rawn pui te pawh a ni. Aw, tlawm ngai, tlawm ngai min rawn pui te a ni ta. Ngatinge i enge ni i engtin nge kan ti ang. Khatiang te chu tight deuh hlek in eng nge ani discipline deuh hlek te pawn kai hruai mai awm te pawh in ti mai thei mahse a theih loh thin helai pa entir nan helai nu maw tu maw ni khan tlawm ngai in man nei mang lo in min rawn pui ta ni man nei mang lo a min rawn pui na nan ah chuan hlawh tlem te a min pui na nan ah chuan a hun awl bak min pe thei lo eizawn a dang a nei in chhungkhur ah eng nge ni eng nge maw duty tam tak an nei ve ani thalai te pawn. Tih tur responsibility tam tak an nei. Khang zawng zawng kha an ti ve ngai tho si, an hun awl bak min pe thei si lo a. An hun awl neih chhunah khan kan insiam rem a ngai a. Khami i darkar hnih khat leh kan rawn pek chhung khanin scene pakhat kha nuai zawh ngei ngei te a lo ngai ta, duh angin uluk te a lo har ta. Chuan a pahnih lehnaah chuan i eng nge ni, set ah entina'n vawiinah dar riat a, kim tur zing dar riat ah vawiin chu shooting kan tan hmang kan ti ta, then dar sawm velah kan rawn kal set set a. Han hau dawn ila tlawm ngai min rawn pui ni bawk si. Scene thum velah lo lang ve ting tang tawh bawk sia, a tih tauh vaih chuan chuti hlauh chu ni bawk si. Khatah khanin discipline maintain, administration maintain kha a har thin lutuk a maw, sum bawk a ni chu pawh chuan problem chu. Videographer ho hi i nangmahni chhawr man te in service man te emaw tiang in fee hi a to lo ti ila i. Nih neihna in cover te pawh hi cheng sing hi a la kai lo a ni. Amah ruah chu photography ang a nih chuan in sing chuang chuang a ni a hna kan ti lo a ni. Hei hi engvang nge in pe hi a that hleih theih loh na chhan hi i engvang ber nge nangmah ni in improve theih lo nge he lai tak hi min hrilh fiah thei ngem? Eizawn na a ni bawk sia. Nia, hei hi a pawi kan ti a keini pawn. Hemi lamah hian hma a pawl ang zawng te pawn kan han la a. A hming in hei Eng nge ni Videographers and Filmmakers Association of Mizoram min pawl kan din ve a tah chuan a hming in president ka ni ve a tunah hian chuan tah pawh hian he subject hi kan khelh fo thin a tun thlenga kan than mawh bawk anga langa chu keimahni bawk hi ka ni kan in thu rual hlei theilo thenkhat chu lo in chhiar tho deuh te pawh an awm ve a mahse tumaw mithar Hemi line a rawn lut ve si, hna duh ve si kha chuan hna neih loh ai chuan tiin ret lawm zawk a, hna lo thaw pawh khan hnial ta lo a ni. Kha chiah khan kan ret an rawn ti chhat a. Chuan tiang khanin kan in thu rual hlei thei lo va, ret mumal pawh awm thei lo va. Bakah pawl mumal tak pawh hi tun thlengin a la awm hlei thei lo a, tun hnu hian kan han indin ve a, tiang hian a ret chungchang te pawh kan han inkhel chho ta. Mahse tunah pawh hian problem lianpui chu Kan pawl, kan member chiah kha kan thunun thei. A piah lam kha kan va thunun thei chuang lo. Hetiang hna thawk zawng zawng hi kan pawl an awm vek bawk si lo va, kan pawl pawn lamah te pawn lo awm ve nual bawk si a. Chu chu a buaithlakna pakhat chu a ni ta ni. Tin, a pahnihna ah chuan tunah na chin khan photographers te nen khan min compare deuh hlek ta a. A loh theih loh, keini pawh khan an compare fo. Aw, a inzul deuh bawk si a. Photographers te ai hianin program event coverage kan neih reng reng hian kan hah zawk a ni. Engtin a, for example tunah hian inneih kan cover ta, inneih kan cover chhung hian videographers tan chuan second khat pawh thut awl a thiang lo a ni. A tir atanga tawp thlengin full concentration in a hna kha thawh char char a ngai, continuous recording a kal char char a, a inthlah dah thiang ve lo a ni, a hah lutuk ta a ni. Chutih lai chuan photographers te an hah lo ve ka ti lo, mahse keini ai chuan an hah lo. Eze photographer sang pawn kei pawn hna chu ka thawk fo a innawm hleih zia ka hria ani chuan moment pawimawh capture turin an rawn ding a an rawn kal ve hluai a an rawn kal hnai a an rawn hmet a an thu leh mai a an relax leh mai a kha kha ani ta a ni chutiang chu a kalphung ani ta a ni editing ah lah nise a nia in khawl chak kan mamawh software software Hardware pawh a ni vek tho. Chuan khatiang ang khanin camera leh a ni se, an ni camera in kan camera tho zawk ang tih tur te pawh a nih leh tho si a. Bakah a then ah chuan kan hman te pawh a inang vek tho, DSLR te pawh kan hmang tho ta. Chuan khatiang a nih lai khanin engvang in nge kan ret hi ti em em hian a tlawm bik. A hah zawk hian a tam zawk a phu lawm ni. Tunah hian Delhi ah hian inneih coverage pakhat awm ta chiah se la video in a la tlem ngai lo, a tam hret zawk zel. Tunah hian Delhi a coverage pangai tak tha deuh a, an han tih te hi chuan nuai a kai ngei ngei. Umm. Aw chu chu videography lampangah lo ni ta se, music video lampangah han lut leh lawk ila, music video ah hi chuanin ahh i champion tih ila a dik ang chu. Leitlang pictures a nih tawh hi chuan a hmuh nawm turah kan han ngai em em a. Amaherawh chu Leitlang pictures ka tiang video ah thung kha chuanin music video ah chuanin i i ret hi a khi ta a awm tlat mai a, cheng sing kha kha a nihna tur dik tak a mi hei hi a to i ti em? Hei hi a nihna tur dik tak a la ni pha lo lutuk zawk a. A nihna tur dik tak a la ni pha lo lutuk zawk a. Cheng sing chuang hi maw? Aw, cheng sing khat hi ka minimum rate a ni ta ni. Tunah chuan tun hma te phei chuan sang nga te, sang thum za nga tih vel te pawh kha a ni ve thin a. Mahse ti hian hmanrua te kan lei belh a, thil kan in zir chho zel a, tunah chuan sing khat ka ti ve ta. I chu chu minimum rate a ni ta ni. Hetah sing li, sing nga pel a lak te pawh ka nei tho ta. Mahse hei hi a la tlem lutuk. Art work a ni. Ka khawngaih thin em em chu tunah pawh hian kan thian thenkhat te chuan cheng sang nga te cheng sang li te pawha music video la siam tawk an awm a ni. Thenkhat in cheng sang nga sang ruka mitthi an cover laiin thenkhat in cheng sang li in music video an la siam a ni. An dinhmun a khawngaih thlak tak zet a ni. Art man kha a awm lo reng reng. A camera a a thlalak piah lamah khanin music video ah chuan engtin nge he nu hi kan lak anga khawi lam angle atangin nge a lan that anga engtin nge che se mawi anga khang zawng zawng kha kan ngaihtuah tel a ngai. Editing na pawh hun kan seng tam kan chei mawi a theih tawpin khatiang anga kan tih hnu khanin Cheng sang li sang a ten hlawt a art man kha awm lo rang kan ramah bik hian videography man hi a a tlawm dan hi a tlawm u chuak bik lutuk a ni zir chhuah pawh chak awm lo ni maw zir chhuah pawh chak awm lo mahni ka thian te i eng nge ni south india atanga rawn kal i tiruna tiruanan puram atanga film maker pahnih rawn kal pakhat chu camera man cinematographer ania pakhat editor ania an rawn kal a an sawi a i eng in Khawp khutah ti rual an puh lamah hian engzah nge video coverage ah hian inneih velah te hian in lak ve thin ka ti a. A tlangpui nuai atang hian tana nuai leh nuai hnih nuai thum inkar hi a ni thin. Camp pahnih pathum ten hmanga ka ti a. Chuan helaiah chuan cheng sangha ten kan la cover a, sangha pawh sangha te chu ka sawi daih a, lung leh a phei chuan sangthum sanghnih a la cover tawk te pawh an la awm a, mi ram nen kan in thlauh dan chu thlau tak kan ni a, tin nia a topic ngaiah bawk khan lo lut leh ta ila music video chungchangah hian a man hi tihsan theih lohna chhan kan nei ni, mipuiin a art man min pe lo kan tih rual khanin. A zaithiam lakte ah hian zaithiam te hi a sum min pe tu tur chu ni ta ni. A zaithiam a te income a that phawt loh chuan keinin ret kan lo san ve leh ngawt thei si lo va. Min dawr tu tur a te khan min dawr zawh loh khawp leh min dawr phak loh khawp a kan ret kan lo tih san leh si khan A buai leh ta bawk a. Chuvang chuan kan va inhnahna te kha zaithiam ten ni si a, zaithiam te income chu ti vakin a lo tha bik si lo va. Chuvang chuan ti laiah khanin ti hianin ii a zaithiam te vang a ni ber ang chu kan reh thisan hlei thei lovin ti hian kan awm ta a ni. Chu chu kan. Englo bawk pakhat a ni ta. Chu a sawi kai zel dawn chuan kha tah bawk khan chu zaithiam te pawn rawn pakai zel ang a, an ni pawn keimahni ang tho problem an lo nei chho ve leh zel a, an inlungrual tha bik thei lo a, an ni tan pawh market a lo awm bik em em lem lo va, zaina tur te a lo awm reng lo va, khatiang kha a ni ta. A kan a inkaih hnawih chho vek a ni mai. Entertainment lamah hianin hma kan sawn dan hi awmze nei deuh hleka hma kan sawn a ngai leh tel a. Aw, tilai takin ka sawi duh chu maw, entertainment lawmvio si hi Hlawm viau hnam kan nih rual hian khawnge he artist hi ka duh ka enge ni tha ka tih zawng tak a ni. Han tia amah support nana a album pakhat lei hi kan hreh leh lawi si. Chuti rual chuan kan pheikhawk chu changkang viau kan kawr hak pawh changkang viau i sum leh pai chung ka inren leh chuang lo nitin cigarette pawh man to tak tak kan zu. Chuti lai chuan a album leihna tur cheng za maw cheng za sawm nga phawrh kan hreh leh lawi si. Helai tak hi moral Reform hi kan mamawh tawh a ni. Entertainment tha kan duh chuan khang artist te khan hnathawk thei rengin, thil ti thei rengin kan siam tur a ni. Eng emaw tal product thar nei nei thei reng turin kan siam tur a ni. Khatianga kan siam dawn a nih chuan kan support a ngai a ni. Sum leh pai tlem azawng a lo lak luh ve kha chuan a next pawh a rawn awm leh a thuai ang. Album dang pawh a rawn siam leh a thuai ang. Tlem azawng hlawkna te kha a hmuh ve ngai ta a ni. Mahse. A hlawkna leh khatiang ang a chan tur eng emaw tlem azawng sum leh pai kan thawh ve thei ang zat zat. A frame kan thawh dawn chuang lo a aiah a album emaw film te pawh kan lei sak dawn kha kha kan ti leh duh chuang si lo. Khati laiah khan kan ip leh a, chu chu kan hranhmawh bawk pakhat chu ni bawk. Mi eizawnna hi kan a siamtu pawh kan ni thei reng a ni chu, kan ni thei reng a ni tak chu. Chuan hei LPS tukverh hriamah mipuiin lei tlang pictures an thlir thap mai a, tah hianin mipuite hnena chah duh emaw sawi duh emaw i nei em? Ahh, ka chah duh ber a chun a chin a, ka sawi bawk kha ka sawi zawm liang. A thlawn a neih rik ngawt hi i tum lo vang u. I na chin a ka sawi ang chiah khan entertainment ah kan tuihal a, thil thar kan mamawh reng a. Entir nan kei keimah bik ah pawhin chan ta ila. Tuna ka film hi a hit chuan a next leh chu a rawn awm rang viau ang. Tunhma ang khan kum nga kum sawm ka reh vung vung lo vang. Tuna ka film hian nuai sawm a lak luh chuan next a film chu next leh chu thlahnih thum thlali nga chhungin a rawn chhuak leh mai ang. Ka ka nih ta ni. Nangmah nih tan bawk en nawm tur tha deuh kha a rawn chhuak leh mai dawn ta ni. Mahse khatia ti tur khan kal zel tur khan in support kan mamawh ta ni. Mipui support kan mamawh ta ni. A support a chu i enge ni sound system a kal a nih chuan ticket pakhat lo lei ve a lo en ve te khan i mai a. Dvd kan hral a nih chuan dvd cheng za zahnih man eng pawh ni se kha mi pakhat lo lei ve khan i mai ta ni. Chu chu ni. Chuvang chuan thenawm pata pen drive a vat copy ang chi ang rilru a kha kan ban san a ngai tawh a ni. Tin mahni hnam ngei tawng mahni hnam tawng film siamtute kha kan support thiam a ngai. Nia. A nih loh chuan hma kan sawn thei lovang. Ah eng ani hlauh ringawt ang zawnga loss ringawt ang kal reng chuan engtika maw chuan kei pawn tawp hnik a nei anga tu maw zai thiam pawn tawp hnik a nei anga tiang khanin kan kal reng thei lovang helai hi kan in support mamawh kan mamawhna lai taka chu mi tak chu mipuite kan pawimawh hle tih na ni chu tirh a nih kan lawm lutuk ringawt.